Goalkeeper penio fatha roced Cymru ar y blaen Cymru ar y blaen Ni'n codi ben yn uwch na thraed Helo, shwmae a chroeso i bennod diweddara o bodled Cymra Fforwm Cymraeg Ewro 2020. Uh, dim ond pedwar tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth erbyn hyn, a dim ond tair gêm sydd ar ôl gyda ni i wylio hefyd, felly mae'n anodd credu pa mor gyflym mae'r amser a mae'r gystadleuaeth wedi mynd. Yn ymuno gyda ni heddi, mae Owen a Daf o'r mentre, sydd i chi boes? Good, iawn. A hefyd yn ymuno gyda ni mae gwestau arbennig sef Liam Bowen o Bontebere. Mae Liam yn gweithio allan yn yr Euros tra oedd Cymru yn y gystadleuaeth. Felly diolch am ymuno gyda ni Liam. Iawn, Gareth? Mae'n saff i weud, ges ti cwpl o wythnosau prysur iawn ar ddechrau'r uh, gystadleuaeth uh, yn dilyn Cymru o, o Baku i Rhifain a wedyn i, i Amsterdam. Siwr brofiad oedd e yn, yn dilyn y tîm yn y pethefnos na? Do, oedd e'n gret, fi wedi gwneud e, Miles, anyway. Oedd e'n, um, do, lot o drefili, um, lot o stops, sort of mas, o'n i'n goffa mynd trwy Istanbul a wedyn ar y ffordd i'r Ifan, rwy'n goffi mynd trwy Kiev, so lot o, lot fawr o, o drefili, ond na, oedd yn profiad amazing. Tio, um, cael bod mas na, uh, tywydd yn gret, 35-36 degrees, so ni'n ffili gona fyna, a led fydde ti llosgi. Um, on, na, oedd e'n, oedd e'n gret, a just yr holl brofiad amazing. Yr unig peth oedd yn gadael lawr oedd yn amlwg, oedd ddim lot fawr o, o gefnogwr o Gymru mas na. Ie, yeah, na beth oedd. Wna beth o'n i'n mynd i ofyn nesaf, achos beth, beth oedd yr awyrgylch fel yna ar gyfer y gêm gynta yn Baku, achos i ni'n gwybod am y straeon o Euro 2016, na gwaith amdano'r milodd a'r filodd oedd mas yn, yn Bordeaux ar gyfer y gêm gynta yna, a'n dilyn Cymru am, am weddill yr ymgyrch. So, siwr oedd pethau yn, yn arwen lan at y gêm gynta yna um, i Gymru? Ofnadw.
oedd e'n terrible. Oedd e- oedd yr awyrgylch yn y gêm yn Ebyn Swister yn just... Oedd eisiau fflat. Oedd e just yn really fflat. Um, oedd llond dwrn o, o Gymru na a hyd yn o'r llai o'r Swister na. Um, oedd lot o bobl na o Azerbaijan, ond dim real diddordeb dyn nhw yn y gêm, fwy ddiddordeb yn dechrau Mexican Waves i fod yn onest. Um, so oedd e'n, oedd e'n galed, a ti'n chi gweld, oedd e'n siŵr fod yn galed fyd i, i dîm Cymru, so oedd e'n rhaid o'i'n lan, achos o'n i'n y gêm bod o, um, grŵp, grŵp o'n i, oedd o'n i'n trwyfili trwy, trwy Frank i gyd, a oedd, tio, oedd yr awyrgylch fyna, oedd e just yn ridiculous, tio, a ti'n chi gweld, oedd y Cymru oedd yn chwarae o'r dechrau gynta, just up for it. Um, le fi'n credu gymryd e fwy o amser i'r tîm i fod mewn i'r gêm rili, achos mas yn bacw, achos oedd e just, oedd e just mor dead na. Um, gwellodd pethau erbyn gêm Twrci, ond yn amlwg oedd na, achos oedd cymnogwyr Azerbaijan i gyd yn cymnog y Twrci, a yn amlwg oedd, oedd oedd cefnogwyr Twrci um, wedi gallu trwyli draw fyd yn ni milodd ar filodd, oedd, tio, oedd hwnna, um, na'r tro cynta fi'n credu ers, o, oh, wel, ers i'r pandemig ddechrau, o'n i'n teimlo bach yn, sa'n gwybod, bach yn, tio, sa'n emosiynol oedd, e, sa'n gwybod, cyn y gêm, achos oedd ti'n bach fel, ti'n actually teimlo fel o ti'n mewn gêm, mm. a mae tro cynta le fi wedi gallu, tio, fi wedi bod yn mynd i gêm dros y dwy flynedd diwethaf, a mae wedi bod mor dead, rhoi nhw'n gymau rygbi neu, neu unrhyw beth, ti'n tio, pan ti'n clywed y, y chwaraewyr yn siarad, a mae fe just yn rhy fflat. Hyd yn oed o gytre, tio, mae fe, dwi, dwi e ddim wedi bod i'n peth. Um, le oedd clywed sŵn, er daw just bwan Cymru o'n nhw'n neud, oedd un o hwnna, fel, oedd hwnna wedi railo fi lan, so oedd y rai bod wedi railo um, cefnogwyr, uh, chwaraewyr Cymru lan, so, sydd felly yn, yn, yn dangos wedyn yn y perfformiad yna yn erbyn Twrci, le o'n nhw'n dda am tri chwarter awr, o'n nhw'n just yn playable, really. Mm. Um, ond, ond ie, yeah, oedd, oedd y fans oedd mas na, ti'n gweld, o'n nhw wedi cael wheel of time. Um, a fysa'n credu bydden nhw wedi newid unrhyw beth um, tio, am hwnna, am y profiad gath nhw'n enwedig. Ges i fe mewn um, ar ôl y gêm, oedd fans Cymru wedi goffod aros mewn yn y ar y set nhw, um, tra bod fans Twrci gyd yn gadael, a es i mewn fyna i, i ffilm o cwbl o bits mewn fyna gyda'r cefnogwyr, a ti jyllid gweld wrthyn nhw, ond nhw just, ond nhw'r planed arall, ond nhw just ffili credu bod nhw'n newydd wel, oedd awyrgylch yn amazing, oedd e fel bod nôl yn, yn, yn ffraig, just ar y very, very, very lower scale, really, ond um, yeah. all yn good.
Ie, na fe wna.
Mae'n swnio fel profiad, profiad gwych. Beth, just, newn ni siarad yn gloi am beth i uh, trefn y gystadleuaeth ni. Beth ti'n ei wneud o ran uh, y trefili a'r gemau yn cael eu cynnal yn, yn nifer fawr o wledydd ac ati. Um, ti'n meddwl bod wedi dylanwadu ar, ar berfformiad Cymru yn erbyn Denmark y gymaint o trefili nhw wedi gorfod wneud yn ystod, yn ystod gemau'r grwpiau?
Sa'n gwybod, mae fe'n... Bydde fe'n rwydd iawn i, i roi fe lawr i hwnna. Um, fi'n credu y, y peth fwyaf oedd y ffaith bod gormod o chwaraewyr ddim dim ond chwarae um, trwy tymor. A fi'n credu hwnna oedd yn dangos fwy na dim byd arall. Y ffaith bod nhw, bod nhw wedi blino fwy. Jo, oedd y trifili, oedd y trifili, jo, o'n i'n trifili, um, do, dwrnod llawn yn mynd yn trefili, yn amlwg gyda nhw o ddim really. Um, tio, o'n nhw'n... Oedd y fflait mas i bac, bydde ti falle yn diastyru hwnna, achos oedd pawb yn gwybod bod nhw'n goffa neud y fflait na ti beth, so ti'n gallu diastyru hwnna. Um, tio, gath Swister ewn wath i fi, tio, o'n nhw wedi goffa mynd i'r ifan a wedyn goffa mynd nôl i Baku, so o'n i'n lwcus fyna. A, tio, ond on mae fe'n dangos rhywbeth pan daw'r pedwar tîms, pedwar grad sy'n ar ôl, o'n nhw gyd wedi cael gêm enw gytre. So, o'n nhw gyd i wario grŵp games, nhw gyd yn gwledydd ei hunain. Um, so wedyn ni, felly bod hwnna'n dangos rhywbeth. Uh, bod nhw wedi cael rhyw fath o, o leg up. Um, fi'n credu y ffaith bod cefnogwyr ni wna oedd y peth fwyaf yn fwy na'r trefili. Um, o'n i'n gwybod, pawb yn gwybod bod y trefili'n amlyd ddigwydd yeah. tyna, um, dwy flynedd yn ôl, un pan oedd y fixtures mas, o'n nhw'n gwybod na. Ond on nhw hefyd yn disgwyl gweld Cymru na, a byddai milodd wedi teithio, tjo, 100%. Tjo, ti'n imagine o um, Amsterdam, be, 45 minutes flight, byddai, byddai stadiwm na wedi bod yn 50-50, felly bydde hwnna wedyn y gwaniaeth. Achos oedd yr awyrgylch yn, yn uh, Johan Cruyff Arena, fel, oh, ti'n sa'i wedi gweld dim i fel a'r spel, fawr, fawr, fawr. Oedd yn incredible. Ie, yeah, na beth yw e. Na, mae'n mae ddiddorol fe, fel, fel mae'r gysylltiaeth wedi cael, wedi, wedi cael ei chynnal ei ni, a fi'n credu mae'n nifer fawr o gwestiynau, dwi e ddim wedi bod yn deg i bawb, na gyfe, o ran y trefeili ac ati, a fel o ti'n gweud, mae'n ddiddorol taw pedwar tîm sydd wedi cyrraedd y rhwng gynderfynol i'r rai sydd ddim wedi goffa trefeili bron dim. Felly ie, yeah, diolch ti Liam. Felly newn ni symud mlaen i edrych ar y gemau sydd wedi bod dros y penwthnos. Um, rownd y cwarteri yn amlwg, ni'n mynd mewn nawr i wel, i'r gemau mawr yn, yn, yn, yn, yn y gystadleuaeth yn amlwg. Um, uh, Wel, newn ni ddechrau gyda'r gêm gyntaf de, uh, i, i, ar nos Wener. Pe, o, o pedair gêm hynod ddiddorol gyda ni gyda digon o goliau yn ystod nhw gyd yn amlwg. Um, ewn ni nôl i nos Wener yn St Petersburg gyda'r Swister yn erbyn Sbaen. Um, gêm ath yr holl ffordd i giciau o'r smotyn gyda Sbaen yn ennill yn y diwedd. Um, oedd hi'n gêm agos, gêm ble nath Sbaen domino ddi falle ar ôl y, y, y, y, y garden goch, Owen. Beth nes ti o'r gêm um, yn gwylio ddi? Ie, oedd hi'n oreit. T'mod, o'n i'n disgwyl i Sbaen felly ennill, ond ar ôl beth nath y Swister gyda Ffrainc yn y rown cyn ni, oedd yn, uh, oedd yn mynd i bod yn gêm diddorol, fel oedd Liam jyst i gweud fyna nawr o ran, ti'n mae Swister wedi trefeili'n fwy na Cymru yn y tournament, so oedd e'n syndod bod nhw wedi cadw mynd a cadw wneud mor dda i fod yn onest yn ti. Mm. Ond uh, na, oedd e, e'n gêm dda, joyous i'r gwylio fe, ond y bron wneud i'r pens. Has felly ar, ar y gardyn goch o bosib, so samo. Ie, yeah, beth o ti'n meddwl o ddi? Gweld i'n fyw, dim yn aml, fel arfer, pan mae pethau'n cael ei arafu lawr, maen nhw'n edrych yn wath. Ond o'n i'n gweld gyda hon, oedd hi'n edrych ddim mor wael ar ôl cael ei arafu lawr, ond nath e mewn gyda tipyn o ffors yn gwyl. do, dda, fel ni'n gweud, ti'n gweld fod wedi cael ei roi, ond eto, o'n nhw jyst wedyn yn wario am y dro, a trial mynd am y pens, a fel yeah. ni'n gweud, doi gêm yn mynd i 120 munud ar ôl ei gilydd. Tough, tough ask, ti'n mo. Ond, uh, na, mae Sbaen trwyddo. Eto, sa'n credu bod Sbaen yn wario'n gwych. Gythyn nhw'r, obviously, beth oedd e'r 5-0 thumpin na o Slovakia. Yeah. Um, ond y Slovakia ddim yn dda gwbl, so... Na, ni bai na, fi'n credu bydd Sbaen yn rhoi good, uh, good run in fach i'r um, yn y semis, ond gen i weld, mae'r Eidal yn uh, tîm dda nhw. Ie, yeah, maen nhw'n.
Mae'r uh, ma Swister da wedi gwneud tipyn o argraff yn ystod y gystadleuaeth i fod yn deg yn nhw. Mae'r ma, ma tîmau gorau wedi ffindo fe'n eitha anodd i, i cael y gorau honyn nhw, yn enwedig yn y, yn y, yn y gemau, yn y gemau knock-out. Ond i fod yn deg, wnaethon nhw tipyn o argraff yn erbyn Cymru yn y gêm gyntaf na fyd, wnaethon nhw, wnaethon nhw dominyddu Cymru am, am, am, am gyfnodau hir. So maen nhw wedi gwneud tipyn o argraff yn y gystadleuaeth. O, wel, wel teg, maen nhw'n rhyw arn dda trwy gydol y gystadleuaeth. Mae'r um, chreuwyr Severovic a'r Shakiris a'r Xhakas a'r reid troi lan o'r y teg yno. Um, e, nes i wedi yn y podcast diwetha, fydden ni byn nhw'n gweld eisiau um, Xhaka, ond um, mae'r y teg, nath nhw ddim gweld eisiau fe o'r gormod, achos uh, you know, good game i Sbaen o'r y teg. Fi'n mwyn gath um, Moreno sawl sians i ennill y gêm i Sbaen yn ystod y gêm, ond uh, na, o'r deg, uh, Swistir yn edrych yn dda, a mae tipyn o dalent yn o'n drwy llwyddo hefyd. Ie, yeah, na, na beth o'n i'n gweld yn ddiddorol iawn, oedd, uh, well, pa mor wael, really, oedd cicio o'r smotyn, cicio o'r smotyn y Swistir yn ystod uh, yn erbyn Sbaen, ond nhw oedd y tîm oedd wedi cael profiad o fod trwy ciciau ar smotyn yn barod yn y gystadleuaeth, sgorio pob un yn erbyn Ffrainc, a bydden ni wedi meddwl bydde'r profiad na yn symud mlaen i'r ciciau smotyn eto wedi bod yn, yn enfawr i nhw, ond yn amlwg doedd e ddim. Mae'n horrible, yw e? Fi dal yn, fi dal yn cael hyn llefer ar y ffaith nes i miso penalty i Fathus Felen yn, yn y 13 y tournament. Mae'n horrible. Sa'n sain deall fel mae chwaraewyr yn gallu sort of, byw gyda'r nerves na a, a gyda'r so, emotion a popeth sy'n mynd mewn i cymryd penalty. Mae fe'n ma fe terrible. Um, ond, tio, luck of the draw fi'n credu yw e. Oedd Soma o'n i'n meddwl wedi cael tournament arbennig. Tio, i blaw am Danny Ward, fe bydde, bydde fe ddiddorol i weld os, os Danny Ward neu os Sommer yw goalkeeper y, y, y tournament o ran um, y tîm y, tîm, y, tîm y Euros, achos mae'r ddoi wedi bod yn clas, a welon ni fe'n gêm Cymru, ti'n nath e cadw Keith Mo mas. Um, o na, fi ti'n os, os Switzerland yn gret, a, a mae'n dangos felly fyd pa mor dda oedd y pwynt na gathon ni um, yn erbyn nhw, achos ar ôl y gêm na, oedd pawb, o'n i, to, o'n i mas na, pawb fel, to, this is going to be a, a tough competition, mm. tough slog. Um, ond edrych nôl, to, oedd e'n pwynt arbennig yn erbyn tîm rili really dda, a lyca ni wedi gweld nhw'n mynd i Sbaen i fod yn onest, ond um, it's all about now, pwy, pwy sy'n gallu mynd i Lloegr a gobeithio daw'r Eidal i trwyddo yn y, yn y rown na. Ie, yeah, felly Sbaen ath, ath trwyddo Owen. Beth, beth i ti'n meddwl amdano? Mae'n ma dal am felly gwendidau gyda nhw o ran yn amddiffynol, wnaethon nhw, wnaethon nhw adael gol um, meddal iawn mewn yn erbyn, yn erbyn y Swistel, a wedyn a dyn nhw'n cymryd y chances maen nhw, ma nhw'n creu hefyd, achos ni wedi siarad siw gymaint am Morata yn ystod y gystadleuaeth, fi'n gwybod mae wedi sgwrdd am felly un, ond dwi e ddim yn cymryd pob siawns sy'n dod iddo fe, a Moreno tro hyn yn, wel, yn methu joio siawns enfawr uh, yeah. i, i gymryd y gêm uh, cyn cicio'r smotyn. Ie, yeah, na, just exactly fe ti'n gweud. O ran tîm fel conversion rate o chances, gallai yeah. bod, gallai bod Morata arno bod i 6-7 yn y gystadleuaeth, a falle Moreno arno god 3-4, yeah. a, a fi'n siarad am chances hanner deched, dim y rai fel, ti'n head ym Morata, so, sa'n cofio pwy gêm oedd e, ond oedd e bod dwy, dwy drodfedd mas a misodd e fe. A hwnna jyst i fi fel, right, hwnna jyst i fel gweud fel i ti wedi bod yn y tournament. Mae fe'n absolute shambles o ran strikers. A ni'n siarad y blaen o ran fel Iago Aspas, a falle cwpl sydd wedi bod yn sgori trwy tymor a heb cael ei uh, dod yn y gêm. Ti'n meddwl pwy sy'n nhw? Mitru. Os ydyn nhw Mitru, boi. Dyn nhw'n enll y gystadleuaeth.
Ble mae Michu nawr? Uh, Samor, legend. Absolute legend. Be maen nhw'n gweud, the streets will never forget am Michu, yna? Yeah, can't be can't buy. Ie, yeah, felly Sbaen a trwyddo um, ar ciciau ar smotyn. A wedyn, eithon ni mlaen wedyn i'r ail gêm ar, ar ddydd Gwener, y gêm yn Munich, rhwng Glad Belg ar Eidal. Um, yr Eidal yn mynd â hi dwy gol i un, a eto, siwr gwmynt i drafod am, am y gêm yn un. Um, dechreuwn ni gyda'r ffaith oedd hi'n gêm wych dydaf, a yr Eidal yn hanner cynta yn edrych fel, yn edrych fel tîm a hanner. Ych, fach wen, war o deg. Um, Um, Ti'n gath nhw gol y disalawd o'r dechrau hefyd. Um, no. no, rhywbeth doi, doi gol sgoro nhw. Fantastic, fe ddeg. Barella fe a un Signe. Um, fi'n gweld pawb, we don't, um, ymosod drwy'r gydol o hanner cyntaf. Fi'n gweld, gath, gath gael fel cwpl o chances, ond edrych dan Siaris ar y counter gyda De Bruyne a Lukaku, a mae rhaid um, nodi fed we uh, Doku yn ffantastig ar ochr chwith i Belgium. Mae eich os i tipyn o um, broblem i'r uh, right back yr eidl. So falle fe hwnna'n um, pwynt i uh, Wel, pobl yn wario nesa, Sbaen yw e. Sbaen neu uh, pobl yn wario yn y final os maen nhw'n ennill. I yeah. uh, ymosod y right back. Ie, yeah, wel, oedd hi'n gic o'r smotyn i ti just cyn yr amser a hanner amser ar, ar docu fyd? Dim dal ar, ar dyfarnwyr yma. Ti'n gweld rei yn cael ei roi a rei ddim. Os bydd, os bydd yna wedi digwydd yn yr bocs ochr draw, power, twa, gwe bod Pal Belg yn ymosod ar hanner, hanner ei hunain. Bydd pobl heb gael ei roi felly, sy'n ddim yn siŵr. Yeah. Ond um, twa, y speed o dogw'n mynd, un, unrhyw touch arno, mae'n mynd i gwmpo yn, yn gloi fel so. Yeah, Mae'n helpu yeah. fe, ond um, Ie, yeah, dyn ni eisiau fod yn rhoi yn rhan. Oedd e'n un o'r penderfyniadau yna, ta beth oedd y dyfarnwr yn ei roi, oedd VAR ddim yn mynd i droi e. Fi'n credu falle, oedd e'n 50-50, ond ta beth, os oedd e'n rhoi'r cic o'r smotyn, oedd, oedd VAR ddim yn mynd i droi e'n ôl, ond sef e ddim wedi rhoi'r cic o'r smotyn, bydde'r VAR falle ddim wedi gweithio fe i, i ail ystyried y penderfyniad. Um, tipyn wedi cael ei weid ar ôl y gêm uh, Liam am ddrigioni yr eidl yn ystod yn ystod, wel, nid just, nid just y deg munud diwetha, ond nhw, nhw wrthi yn ystod y gêm i gyd. Gwella ddim o yn gloi ar ôl yr eidl no. sgwr.
O'n i'n gweld gyda, um, yn yr 20 munud diwetha, oedd y bel in play am 9 munud. So he was just in class. Tia, I just got admire that. Oedd e'n, tia, o'n nhw'n O'n nhw'n well tîm, ond yn credu unwaith all Spinazzola band, a ti wedi gweld o'n nhw bach fel, o, coni off, o'n nhw'n dechrau becso. Um, ond, ie, yeah, fi'n credu oedd digon da nhw yn amddiffynol, ty beth. Um, fi'n credu yna Glad Belg, 2016 oedd cyfle Glad Belg. Dyn nhw'r chwaraewyr na gyd at e prime. So, nawr, mae ti pobl fy Malen, fy Tongan i fi sy'n yeah. sy'n sy rhy hen nawr. Maen nhw wedi colli'r cyfle na fi'n credu. Um, a sy'n digon o bobl ifanc di dod trwyddo dyn nhw. Um, mae Tielemans yn gwybod player, ond maen nhw dal yn, yn dîm eitha hen, a fi'n credu tiwod, hwn yw cyfle yr e-, eidl. Eto, maen nhw wedi cael y, y, y ffaith bod nhw wedi diwarau'r tri gêm gytre. Um, maen nhw wedi, eto, fel Lloegr, amddiffyn nhw wedi bod yn, yn gryf. Yym, so, o'n i ddim yn gweld Gwlad Belg yn achosi gormod o broblem yn erbyn y diwedd, ond ie, yeah, mae'r fideo na o uh, Immobile mynd lawr yn... Yeah, o'n i'n mynd yn viral yna. Ie, Ond byddai'n ni'n cytuno'n llwyr hefyd o ran fi'n credu Gwlad Belg yn amddiffynol, achos er bod yr Eidal wedi sgori dwy gol gret, a oedd nhw yn wych i fod yn deg, yn edrych nôl arno nhw, maen nhw dal o ran ochr amddiffynnol, maen nhw dal yn rhai eitha, eitha soft i, i fynd trwyddo, um, i, ad, i adael trwyddo de, fydden ni'n gweud. Ond um, yeah, os newn ni siarad am ti'r ail hanner, na gath Lukaku, wel gath e un siawns anhygoel, a wedyn edrych nôl ar, ar y clip eto, oedd y peniad na, wel, pan weles i fe'n fyw, o'n i'n meddwl bod e wedi mynd dros i ben e, ond edrych nôl, jyst nath e, jyst nath e fethu'r peniad fi'n credu, o, sa'n gwybod beth nath e. Do, so, o'n, o'n i'n meddwl amser oedd e fel, gallu bod ti wedi rhoi pen ti ar hwnna. Ie. Yeah. O, o, o, fi bron, ti'n gwybod, classic ar y couch, fel, go on. Oedd e fel, ond oedd e jyst di miso fe yn cybryd. Na, oedd y siawns cyn, cyn ni, oedd fi'n credu to spin as all, oedd actually ar y llinell. Yeah. yn neud y bloc, a um, ma, ma fe mynd i bod yn colli'r anferth i, mm. i'r eida, so maen nhw'n mynd i bod yn tîm falle yn wahanol gen nesaf. Ond ie, yeah, o ran Glad Bell, dath Chadley mlaen, nath e cwbl o pethau da. Oedd, oedd um, efe docu neu y boi yr asgell chwyth i Glad Bell, oedd e'n impresif ar y, ar y noswaith, gath e cwbl o good strikes caled, cadarn, ond um, do, oedd Lukaku wedi cael y siawns. A na fel ma fe, weithiau mae fe'n cael fel, ti'n modd, un mas o deg eith mewn, A mae fe'n, dwi e ddim yn fel converto pob un sy'n anffodus i, i wrth gwrs Gladwell, exactly beth o'n i am gweud na. Fi'n credu bod siams nhw wedi mynd nawr o ran, ti'n bod, y chwaraewyr da nawr fel Hazard, Lukaku yn symud ymlaen, De Bruyne dechrau mynd yn hen, achos neb ifanc yn dod mewn really cymryd lle nhw, fel ti'n gweud, mae Tielemans yn eisiau mwy na na. Mae'r back, well, defence, sa'n gwybod pwy sy'n mynd i dod mewn, mewn gwyd dwy, pedwar mlynedd. Does neb really o safon yn dod mewn, falle. Mae, mae fel uh, Lamborghini up top a Renault Clio yn y bac. Na, na fel nhw'n mynd i bod. So mae rhaid nhw'n rhai nhw mynd i ddechrau ennill game, e, ti'n fel 5-4, 4-3, achos mae nhw'n mynd i consider goals. End of. A fi'n credu, os nag os, os, nag os chwaraewyr amddiffynol ifanc yn y trwydd, fi'n fi, fi gallu gweld Aldo Feireld a fy Tongen, fy Malen, bydden nhw'n na am rib, bydden nhw'n yeah. chwarae tan maen nhw'n 40. yn y yeah. tîm ma, fi'n credu. Wel, maen nhw'n rhy hen nawr, a ond nhw ddim digon da pan o'n, pan o'n nhw yn, yn ei prime fel petai. So, bydden nhw na am, am flynydde, ie. Yeah. So, um, a daf, wel, os newn ni just uh, cloi'r sgwrs am y gêm yn, yn siarad am yr eidl, de. Um, maen nhw wedi colli spin at Zola nawr, siwr o fod yn mynd mlaen i'r rown nesaf. Maen nhw yn edrych, maen nhw, maen nhw wedi bod yn wych trwy gydol y gystadleuaeth, maen nhw'n edrych yn wych o'r gêm gyntaf. Bydden ni'n gweud nhw sy'n siŵr o fod wedi bod y gêm, y, y tîm mwyaf, mwyaf complete fel petai yn ystod y gystadleuaeth i gyd. Ti'n gweld bod yr amddiffyn na'n digon cryf i, i stopo Sbaen a wedyn bod nhw'n gallu, bod nhw gallu cael y gol na i, i gael nhw trwyddo i'r ffainal? Oh, definitely, ie. Yeah. Eiddo fi'n gweld sy'n bydd yn ennill uh, gêm nesaf erbyn Sbaen, ti'n mo. Mae talent yn o'r trwy'r gêm a ma, ma Chiellini dyn ôl mewn i'r garfan ar ôl yr anaf gath e. Mm. Ti'n mo fe'n, um, ti'n mo, chwaraewr profiadol iawn yn y cefn gyda pwy, pwy sy'n dal y drws nesaf, Bonucci, fe. Yeah. So, doi, doi gyda tipyn o brofiad yn y cefn yna. Bydd Spinazzola yn dipyn o golled, ond tyma, mae ma digon o faes arall yn dod trwy ddod dan o fed sy'n mynd i wneud y job. So, ie, yeah, ei dal i fi ennill y gem yna. Ie, yeah, na fe. A mae rai fi wedi, fi'n gwybod nes i Liam sôn gen empty um, Danny Ward a, a Sommer fel, fel golgeidwyr y gystadleuaeth. Ond mae rai fi wedi, yr arbediad gorau i fi oedd Donnarumma yn yr hanner cyntaf na yn erbyn De Bruyne Yy, fi'n credu oedd hi'n ddi-sgôr ar y pryd, fi'n credu hefyd, ond o'n i'n meddwl bod yr, oedd yr arbedion na'n wych, yn anhygoel i fod yn onest. Ond ie, yeah, so bydd hi'n, bydd hi'n um, gêm gynderfynol diddorol iawn ar y Benreidol a Sbaen, felly gewn ni predictions pawb ar, ar y diwedd am y gêm hynny. Felly ewn ni mlaen i, i gemau di Sadwrn, y gêm gyntaf yn Baku wrth gwrs yn erbyn Denmark a'r, a'r Gweriniaeth Czech. Um, yeah, mae Denmark ar siwrnau a hanner yn y gystadleuaeth, yn gynnu Liam, rhwng popeth maen nhw wedi mynd trwyddo. Yr un, ti'n gwybod be, mae... O, ti'n gwybod e- cyn gêm Cymru bod, bod y stori yna yn mynd i, mynd i fynd yn fwy na'r gêm i hunan, a nath e, ti'n cyn y gêm, oedd, wel, yn, yn, yn, yn Ajax fyd, yn Amsterdam, yn yr Ajax Johan, Johan Cruyff Arena le oedd Christian Eriksen wedi wario ei gyrfa cynnar e, oedd e just, oedd yr emosiwn y popeth yn, yn, ti'n oedd e'n masif rili, really, a cyn y gêm, Ond pan mae'r crysau yn dod arno, y crysau masif, a oedd hi'n oedd hi'n Cymru jyst yn un plaen, a oedd hi'n Denmark da Ericsson ar y cefed, John. Mae, mae UEFA yn mynd i wneud y fwyaf o stori yma, tybeth, beth, er bod e'n stori enfawr, achos mae fe'n ma fe gwerthu, John, yr un ffordd nath, nath, nath Cymru yn 2016 a, a glad yr iar, really, John. Yn ni'n dychymig pobl a cael pobl wedi gyffroi, mae hwn yn rhywbeth ar mae pawb a, a mae fe neis nawr daw ni bydd yn gallu cefnogi Denmark a bydd pawb yn emyn Lloegr yn, yn lle pawb yn emyn Cymru, ond na, maen nhw'n nhw tîm dda fyd. Tio, oedd, oedd Bel, uh, myhy, efe, um, Mala yn efe. Yeah. Um, tio, oedd Bel na bydd yn mewn yn, oh, am, am yr ail gol yn amazing. Mm. Um, ond maen nhw'n tîm dda, tio, mae Delaney, chwaraewyr da iawn dyn nhw. Um, nath Delaney yn ebyn Cymru, nath e just absolutely chwalu'r ganol y can a oedd e just mor gyffyrddus ar bel a, a welon ni'n anna erbyn check fyd. O'n i'n meddwl, o, oh, pan dath, uh, pan dath Shik sgori, o'n i'n meddwl, gallai bod gêm lan fan hyn a to, y ffordd mae Dymac yn ware, o'n nhw'n edrych fawr nhw'n dechrau blino, achos to, eto, tîm pob fe Braithwaite a Paulson, so nhw'n ifanc, so to, maen nhw'n dechrau tynnu mlaen fyd. Um, ond na, fi'n falch dyn nhw, mas o'r ddoi dim, fi'n falch dyn nhw nath a trwyddo, achos fi'n credu dyn nhw sydd ar um, cyfle gorau o ennill y, y gym nesaf. Fi'n sensio, Liam, bod ti ddim moyn Lloegr i fynd trwyddo i'r rownd i'r rownd i'r ffainal. Sa'n gweud i fi. Um, yeah, felly, um, na, i fod yn deg i Denmark, um, nhw fi'n credu oedd, oedd, oedd y tîm gorau. A fi'n credu, fi'n credu hefyd, ar ôl colli Ericsson, oedd pawb yn falle meddwl bod nhw, achos bod nhw'n colli chwaraewr, pawb yn meddwl y chwaraewr gorau, chwaraewr mwyaf falle creadigol oedd gyda nhw, bod e'n mynd i fod yn dipyn o ergyd yn nhw, ond mae chwaraewyr wedi camu lan iddyn nhw os yn ystod y gystadleuaeth fel Dolberg a Mala, a er, o'n i'n gwybod bod y chwaraewyr fel Kie a Hoiberg gyda nhw, fel chwaraewyr cadarn, um, yn, yn, yn, yn, yn, yn fel Sbaen y tîm. Ond mae chwaraewyr ifanc, o'n i falle ddim yn ymwybodol wedi, wedi, camu, wedi camu lan hefyd. Ie, yeah, ti'n edrych dros y tîm i gyd, i fod yn onest y te. A mae fel enwau mae pobl yn gyfarwydd â, ti'n ti siarad Hoiberg, Braithwaite, sa'n gwybod fel, fel mae fe'n Barcelona, really, ond ti'n meddwl, eo. Uh, Samin Cie, Vestigard, mae fe'n uh, deche, Casper Schmeichel, keeper, solid, yeah. Christensen. Ti'n mynd rhywun, ti, fel rhywun fel Damsgaard fyd, fi wedi bod yn, fi'n dwlu watch o wingers da ar y gêm, oedd gol fi yn erbyn uh, cyn Cymru, pwy oedd e, ond o'r edge of box, oedd e'n lyflu. Mae'n ma, ma chwaraewyr da, a mae'r balance na da nhw, ni wedi siarad fel newyddion o'r system yn erbyn Cymru, yn tynnu Christensen mewn, maen nhw gyda'r opsiwn na, a mae'r chwaraewyr yn deall ei rôl nhw. Uh, fel y Liam yn gweud, fi'n credu dyn nhw gyda'r siam sgorau i mynd mlaen yn y rown nesaf, a, a i muddi pwy bynnag maen nhw'n ware. Ond, um, ar un, maen nhw'n neud, uh, maen nhw'n neud yn dda, mae stori tu ôl i fe, a fel o'n i'n gweud, o pawb mynd i supporto Denmark yn erbyn Cymru, so nawr, fel wedodd Liam, mae'r chance da ni i supporto Denmark a'r stori i gyd tu ôl i fe. Roi yn obviously gêm i'r, um, check di roi'r gêm i'r i Denmark, ond oedd e ddim quite digon a sa'n credu y gwirionedd check mynd i, ti'n modd, mynd mor bell o'n o wedi, so fi'n siŵr byd nhw'n chuff, chuffed o'na. A hefyd,

dyna ni wedyn, doedd ddim gêm arall dy Sadwrn, nag oedd dim ond un gêm oedd dy Sadwrn. Na, dim werth i siarad yn yw. Ie, na beth yw e.
Ond uh, na, yn amlwg, well i ni, well i ni drafod performio'r Lloegr yn, yn gloi. Um, Daf, da fi eto ti. Wel, mae rai gweud, mae'n mae anodd gweud e, ond o'n nhw'n edrych yn dîm eitha cryf uh, nos ador na maen nhw wedi, maen nhw wedi tyfu mewn i'r gystadleuaeth fel, fel petai, sy'n sy ddim, yn, sy ddim yn gyfarwydd iawn i, i dîm Lloegr fel arfer. Na, mae'r uh, home comforts lle siwr wedi helpu nhw tipyn yn y gysliaeth a, a to, maen nhw, ma nhw dal heb consider gol. So, yeah. fel fi wedi bod yn gweud yn y podcast mae gyd, mae os ti'n cadw clean sheet, mae gofiaeth y tîm yn ymbell yn y gysliaeth a maen ma nhw wedi i fod yn deg. A fi'n bod sy'n sim Harry Kane wedi bod yn uh, tanio um, yn ystod y gysliaeth. Hwn gath y gol yn yr uh, rownd 16 a ma' fe ar dân nawr, gath doi go arall yn erbyn uh, Ukraine, so mae Lloegr yn mynd i fod yn siarus iawn i, yn y rounds nesa. Na, wel teg, nath nhw, nath nhw wario dda o, a mae'r, tyma, Sterling wedi bod yn dda, Luke Shaw wedi bod yn very impressive yn yr safle mae wedi bod yn wario hefyd. Ie, yeah, na, na beth yw e. O'n i'n, uh, Liam, o'n i'n, Liam, o'n i'n gobeithio, wel, o'n i'n beth wedys i ar, ar ddechrau gystadleuaeth a um, yn ystod uh, rownd y grwpiau, oedd bod gormod o opsiynau gyda Southgate, a bod Lloegr ddim wedi clico achos bod e ddim yn gwybod beth yw ei dîm gorau fe, oedd e'n newid, oedd Foden mewn yn y tîm ar ddechrau cystadleuaeth, oedd pawb yn gofyn am Grealish, oedd, oedd nifer yn gofyn am Sancho, dath Saka mewn i'r tîm, o'n i'n gobeithio bod siw gwybod opsiynau gyda fe, bod y tîm ddim yn mynd i clico, ond yn anffodus, nos Sadwrn, dath, dath popeth at ei gilydd i nhw. Do, a tio, fi'n licio Southgate fel, fel person, fi'n credu, mae, mae wel yn boi da, a mae wedi delio dy'r holl beth yn rili really dda fi'n credu. Um, tio, a mae'r, tio, bydde lot o bobl ddim wedi dod, bydde nhw wedi siwr stico i'r un tîm. Mm. Um, mae wedi gwneud y penderfyniadau mowr na, oce, okay, ambell waith oedd oedd anafiadau ni, oedd stwff Covid na di achosi'r newidiadau, ond ti'n dod o Sancho mewn, dod o Saka mewn, oedd yn goffa wneud na yn y gêm yn diwetha, ond mae wedi wneud nhw, mae wedi gweithio bob tro. Eto, mae'n hawdd i wneud na pan mae dyrthu'r chwaraewyr, so sy'n sy ni'n Cymru, da cweit yr un, tio, y gallu i wneud na, dod â pobl mewn. Tio, dwi dylan lefyd, off y bench ddim cweit yn yr un peth o John Sancho, ond na, fi'n cyrraedd, mae, mae symbolaeth y ffaith bod nhw wedi mynd i'r Alban yn mynd i fynd nhw'n bell iawn. So, fi'n credu mae hwnna iddyn nhw, um, fel ni'n mynd i Lloegr, byddwn ni'n meddwl, so, o ran um, yr hanes a popeth fel ni. Fi'n credu mae'r ma ffaith bod nhw wedi gwneud na um, yn meddwl bod eu hyder nhw'n rili really uchel. Um, just, ti just yn meddwl, oh, it's gonna happen. Ond on, mae dyn nhw'n nac rili really da o ware yn erbyn teams really wael. Tio, sawl tro maen nhw wedi ware yn erbyn tîm mowr. Tio, yr Albain, yr, Al, yr Almain trwy hyn, ond oedd yr Almain ma ddim yn tîm arbennig o dda. Um, neu nhw ddim yn clico ty beth yn, yn, yn y gystadleuaeth. Tio, oedd ddim byd yn dda. Ukraine. Um, tio, maen nhw wedi byw rili really ar gols one-offs i Amalenko a'r types yma o gole sy, sy just aros mewn games, ond unwaith oedd Kane i sgori ar ôl be, cael munud, o ti'n gwybod, o, o ddim ffordd nôl iddyn nhw. Um, a ti jyst yn gobeithio nawr bod bod Denmark yn mynd i wneud job yn nhw, ond eto, mae dyn nhw'r ffaith bod nhw'n wario yn Wembley, gallai hwnna'n rwydd dynnu'r stori bant o o Denmark, neu dyw, dyw Wembley ddim yn mynd i ffys mor yn y Christian Eriksen pan mae, pan mae nhw moyn gweld tîm Lloegr twa, yn, yn, yn mynd yn bellach. So, na, fi'n credu byddai'n bwco weekend bant, neu wythnos bant.
a fi'n gweld, oes ti wedi bod yn un sydd wedi bod yn, yn, yn dweud pa mor dda yw Sancho. Um, i, i Loegr. Dyn ni ddim wedi gweld lot o'n fe yn ystod y gystadleuaeth. Sa'n oedd wedi dod, oedd wedi dod bant o'r fainc unwaith, efe? Fi'n credu bod falle, nid falle bod e ddim wedi chwarae o gwbl. Um, ond mae rai fi wedi oedd yn edrych yn, yn wych nos arwyn. Mae fe'n ma fe clas. Mae fe'n actually uh, clas ble. Mae'n ma, ma, ma, ma ceinion i wneud. Dig di prynu fe nawr ac yn y blaen. Mae stori na. So mae, mae confidence fe sydd wedi fod bydd yr to, mae jyst popeth o ran, fel mae Lloegr yn neud ar y funud, mae gyd yn clico, mae bron bod, fel oedd Liam yn gweud, really, yr un peth yn 2018 yn y Cwpan y Byd gyda Lloegr, ond o heb wario tîmau dda tan Croatia. A wedyn, falle mae hwnna bron yr un adeg fel un, fel ti'n gweud, oedd Al Almain ddim cweit uh, lan i safon, ond mae yna depth yn o sydd yn mae Southgate wedi bod yn ein dda, a mae Southgate jyst wedi bod yn mynd yn flan y media, ni gyd yn gwybod fel mae media Lloegr, a jyst cymryd y fflac a gweud fi'n mynd i wneud e fel fi mo'n wneud e, mae'n chweifwyr mynd i wario ni, wario fi, wario chi, a mae jyst i gyd i fel, ti'n meddwl, clico blwyddyn hyn. Yr un person sy'n really actually wedi gwneud pen fi mewn bron trwy ddod gystadleuaeth i gyd yw Jermaine Genus. Fi ffili gryndo i'r bloc na ar BBC. Mae ma fe fel, Mae fe'n ofnadw. Mae fe'n ah. boring. Mae fe'n... Mae'n biased. Oedd e just... Oedd e'n... Oedd e just bron... Sa'n sa gwybod beth felly rili gweud ar hwn. Mae'n rhaid bod yn ofalus, ond... Oedd e, e just fel bod e moyn bod yn perthynas gyda Jadon Sancho am 90 munud. Just fel oedd e... O, o fi'n fel, oh my god, ti'n gwybod ti'n fel, mae'r BBC i'r... Ti'n bod, yn mynd i Cymru. Ond ti'n gwybod bod nhw'n mynd i bod bach mwy biased. gallu gwneud na. Ond pob tro oedd e just fel, we gotta take this, we gotta do this. A wedodd e un llinell yn gweud rhywbeth amdano Ukraine will be in awe of yeah, rhywbeth. Ie, y llynnes i wna, do. Oh my god, honestly, o fi fel, oh, Jod, give me the remote, I'm gonna mute this. A mute this i fe. O'n i just watch fe ar dim sŵn, o fi ffili neud e. Yna uh, peth, oedd yr un peth, mae, oedd Gary Lineker wedi gweud um, ar ôl y gêm, cefnogwyr um, Ukraine a chwarae wedi mlaen y cefnogwyr. Yeah. Uh, oh, they, they, just in case you, you, you wonder, they haven't won. Yeah, na, ond just fel am a pob grad arall yn trin yeah. cefnogwyr nhw a fel am yeah. mae'r perthynas na. A tio, mas yn bacw, Russian commentary oedd e, a ni'n meddwl mwyn yn awful, o wyn er, ers yn ôl ac ni gryndo a gallu deall y sylwebau. Oh. Wyll dy fi a, a ti, ti fi fi'n gyrru. boenus bai.
Rather ni watch a Peppa Pig yn, yn drosof ar game yn blinkin Jermaine Genius, honestly. Fi'n credu un o'r pethau arall fe oedd e, oedd... Um, oh, beth oedd e nawr? Rhywbeth amdano, o oh, ie, yeah, um, Jaden Sancho a Zinchenko, efe? Fydden nhw'n nabod i gilydd? Na, Sancho a, um, a boi canol ca. Ie, yeah, uh, Zinchenko, bydden nhw'n nabod i gilydd dda, achos bod nhw wedi chwarae dy gilydd yn Manchester City.

Do, nath i dde. Oedd hi'n dda, oedd hi'n siarad ar y gym y Cymru, actually. Oedd hi'n fi chwarae teg. Wel, oedd e'n odd, achos fi'n credu am mae'r gym gyntaf, pawb yn edrych ymlaen, siwr gwmwneud i gael y foment fawr le bydde Cymru'n sgoro, a, Mal a sgrech Malcolm Allen unwaith eto. Ddim wedi clywed y sgrech ers, well, ddim yn iawn ers, wel, na, o falle oedd ambell i sgrech yn y qualifying stages fe. Fi'n credu sgrech oedd e pan oedd Ramsey wedi sgoro yn, yn y qualifying, ond oedd e ddim, Oedd ddim byd i gymharu ar sgrech nath e yn erbyn Glad Belg nôl yn 2016. No. Um, Ie, yeah, felly na, maen nhw'n... O oh, ie, yeah, fi'n gwybod. Ond mae rhaid i weid, fi'n credu, i fod yn deg, fel, fel wedys ti, Lia, mae ma, ma Gareth Southgate hunan yn ddyn hoffus iawn, a mae fe'n ma fe barchus, mae fe'n... Mae fe'n ei siŵr bod tîm Lloegr yn, yn, yn dîm barchus hefyd. Does dim byd yn bod gyda'r tîm, ond just yr holl beth sy gyda'r wasg a'r cefnogwyr a It's Coming Home a popeth fel yna sy'n dod gyda fe. Achos mae rhaid cofio, ar hyn o bryd, dyn nhw ddim wedi mynd, dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd mwy na be nath Cymru yn 2016. Dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd. Gwyn, maen nhw, maen nhw wedi cyrraedd yr rhwng gynderfynol. Wel, dyna le cyrraeddodd, cyrraeddodd Cymru. Ond yn barod, maen nhw'n ma nhw, ma nhw mewn mlaen am fel bod nhw wedi ennill y gystadleuaeth. So ife, dyna beth sy'n dyna beth sy'n yn, yn rwystredig amdano fe. Ond ie, yeah, Daf, os da fi eto ti de yn edrych mlaen jyst i'r gêm Lloegr yn erbyn Denmark, pa wendidau ti'n gweld yn tîm Lloegr le gall Denmark falle trial cael, cael y gorau, e, gorau ohonyn nhw? Achos fi'n gwybod yn mynd nôl, wel, yn edrych ar y gêm yn erbyn Ukraine, ond nhw'n edrych fel tîm, fel tîm uh, perffaith bron o bod, ond yn y, yn y group stages, ond nhw yn stryglan i falle sgoro goliau. Uh, yeah, um, gwendidau Lloegr. Um, Sdim lot da nhw i wedi gwir, achos mae'r mae'r dau nhw'r doi holding midfielders yna o flaen yr defence sy'n mynd i cadw'r uh, cadw'r clean sheet, fel ti'n gwneud, and um, Kyle Walker yr eich bach yn shaky felly, ond um, ti'n mae'r pace da fe, so dda eisiau cael, dda eisiau tîm sy'n lle mosod Kyle Walker tipyn yn ystod y gêm i, uh, i gael yr upper hand ond o fe, ond um, ti'n meddwl, nath y cwpl o'n mistakes yn gêm uh, Ukraine, gath, gath Ukraine i mi roi siams ar ochr chwith dy fe, ond um, allan nhw'n Cymru de. Ond uh, o ran gwendidau arall, gwendidau arall, sy'n sy sy lot ar nhw. Mae nhw'n ma nhw dyben na sgoro yn arfyd, so...
Fi'n gweld gyda Kyle Walker, fel o ran fe, mae ma, gwendidau o ran... Mae'n neud cymgymeriadau hunan, Sim, sim hyd yn oed eisiau targedu Kyle Walker, os bydd, bydd e jyst yn neud y camgymeriad i hunan mas o, mas o unrhyw beth. Mm. Ond, ie, um, yeah, fi'n gwybod, o'n i'n i gobeithio bydde canol cael Lloegr ddim mor greadigol, a falle beth maen nhw wedi dod wrth y plygu mynd i'r gystadleuaeth, achos o'n i'n meddwl bydde Phillips a Rice falle yn ddoi eitha tebyg a fydden nhw ddim yn gallu reoli tempo'r gêm fel petai, ond ie, yeah, fi'n credu, beth, beth sy'n helpu Southgate yw, mae siwr gwybod opsiynau gyda fe ar y fainc, ble os nag yw beth sy'n gyda nhw yn gweithio, ar y gweitha, achos maen nhw'n cadw clean sheets, ar y gweitha mae jyst yn nil-nil ar ôl awr, so mae lli dod arno wedyn a Grealish, neu mae lli dod arno a Sancho, neu Saka, neu pwy bynnag mae eisiau, i jyst newid y lan tyma bach gyda'r gêm yn, gêm yn agor lan, felly um, ie, yeah, fydd hi'n... Fydd hi, eto, fydd hi'n gêm ddiddorol um, nos Fercher fi'n credu fe. Mae'r um, mae'r ma, ma, ma Denmark yn, er, yn erbyn Lloegr. Y gêm yn awr yn amlwg i gyd yn mynd ôl i Wembley. Um, felly y, y tair gêm sydd ar ôl i gyd, i gyd yn Wembley. Yeah, felly os newn ni, newn ni cael predictions pawb felly de, o pwy sy'n mynd i fod yn, yn, yn y ffainal ar gyfer... Pryd mae'r ffainal dydd Dydd Sul. Dydd Sul. So, os dechreuwn ni gyda uh, Sbaen yn erbyn yr Eidal. Oes, pwy ti'n weld yn mynd trwyddo?
Eidal, hands down. Eidal, Liam? Ie, yeah, 100%. Daf?
Ie, yeah, yr Eidal i fi efo de. Eidal, o, fa.
Y pedwar o'n ni de, mynd, mynd am yr Eidal, fi'n credu e, bydd yr amddiffyn, fi'n credu'n digon i, i ganol trwyddo. A wedyn, Lloegr yn erbyn Denmark, Owen? A, ah, fi'n credu Lloegr, ca... na, jocan. Uh, Denmark i fi, fi'n credu, am bydd e'n agos, fi'n credu, felly tu yn Denmark, felly. Tu yn Denmark. Bos?
Ie, yeah, rhaid yn gobeith yw, so nhw wedi sgori lot o Wembley, tra maen nhw wedi bod, so yn gobeith yw, bydd Denmark lle sgori cwpl o screamers. Ac ar y ti wedyn. Lle di dynnu, ie, lle di, lle di, lle di, ddim eisiau ti mynd ar gwyliau wedyn? Ar gyfer, ar gyfer y Thessaloni. Lle a fi ar wyliau i Wembley, jyst i... Daf, beth am ti, beth ti'n gweld ti'n gweld i mynd?
Oi, dim i Lloegr. Yeah, no, Llechen lan arall. Os, os fydden nhw'n cyrraedd y ffainal heb wedi gadael un gol mewn, Bydd hi'n, wel ie, bydd e'n berfformiad anhygoel. O'n i jyst yn meddwl gynnau, wel, dros, dros y penwthnos yn ystod y gêm, o'n i jyst yn meddwl, na dreni o Thomas Muller wedi rhoi honna a one-to-one na yr ochr arall y postyn, nag yw e? Beth bydde, gall, bydde, gallu wedi bod yn gystadleuaeth gwbl wahanol, sef Thomas Muller jyst wedi rhoi honna mewn jyst yn y cornel. Na gyd oedd eisiau. Margins yn, uh, yn tournament, well, oh. tournament football efe. dim falle'r chwaraewyr gorau sy'n wastad yn troi lan. Fel, mae pawb yn siarad am Shaqiri, pob tro yn tournament, right? Mae fel bod e'n cael doi blynedd off yn cleb ffwtbol, mae'n dod i tournament a mae'n troi fel un MS i mas. Fel, na fel mae fe, ti'n mae fe'n class player yn tournament ffwtbol a'r, ar margins yna, mae jyst yn anhygoel beth ac sy'n meddwl am e. Na fe, fi'n cofio gweud am ti gêm Cymru yn erbyn Denmark, ble gath Bale y Bale ar y dde, tarodd e mewn, cael yr yeah. erbyn, fe, jyst ath i ochr arall y postyn, a wedyn gath Denmark gwmwys yr un siawns, ochr arall, bydd oedd i pum munud wedyn, a oedd i mewn ochr iawn y postyn iddyn nhw. A, a dyna'r, mae'r ma, ma, ma knockout football, mae fe just literally, y fine margins a just y look na yw e'n, ag fe. Mm. Felly ie, yeah, um, gym ei edrych mlaen i nawr, dydd Mawrth a dydd Mercher, y rown gynderfynol cyn y ffainal gyda ni yn amlwg dydd Sil. Felly ie, yeah, diolch am ymuno gyda ni, boys. Mae wedi bod yn, uh, mae wedi bod yn dwrnament a hanner i, i, i, i, i fwynhau hyd yn hyn. Uh, mae'n dod i ben nawr gyda o'n tair gêm, ond mi'n siŵr bydd digon gyda ni i drafod yn ystod y diwrnodau nesaf gyda'r podladau wrth ni'n mynd mlaen. Felly, ie, yeah, diolch am ymuno ni. Liam, diolch i ti am ymuno gyda ni hefyd. Mwynha gweddill y gystadleuaeth, a mi'n siŵr byddwn ni'n dal land y ti cyn bo hir. Diolch yn fawr chi, boes. Diolch.
Diolch.